Hemmäňze salam. Bu gün men siziň bilen üýtgeşigräk temada gürleşesim mele. O temadam umumy o zat baratda indi neme bir gyz oglan aralygynda aragatnaşyk ýene zat barada. Bu tema hakyndada näme üçin men muny gürle nu size gürrüň bereýin diýdim ýa gürleşeýin diýdim. Sebäbi meniň bir joram ba Ol Angliýadan, özi asla bolsaň Londonda ýaşaýar. Oň bilenem näçe ýyldan bäri jora, o gyzyň ady Jessika, heý Jessika. Hälki Jessikadam neme, oňam haçan görseň durmuşy drama, haçan görseň. Oglanlarla tam, bilemokdam söýüşýär, to özüne normalny oglan tapanok, ýene şoňa meňzeş, ozaň haçan görseň aglap-eňräp maňa jaň etýär. Ozaň menem hälkä göwünlik berip zat edip bir topar gowy sowetler, zatlar berýän. O maňa aýtýar, Sen ýaman gowy sowet berýäň diýýär. Onsoň ol aýtdy maňa, Sen diýdi, o zady açsana diýdi, YouTube kanal açsana diýdi, ştoby takoý aragatnaşyk, gyz-oglan aragatnaşyk barada sowet bererin ýaly diýdi. Menem, Be, gaty gyzykly diýdim, okey, tipe şeýle seredip otursaň, neme indi türkmen neme-de, türkmenleriň YouTube kanallary köp elbetde, ýöne edil prýam ot aragatnaşyk barada gürleýän YouTube kanal görmedim. Indi gyz-oglan aragatnaşyk barada, onsoň Şoň üçin men özümçe şol temany hem gozgaýyn diýdim. Kim bilýär, belki käbir adamlara neme bolar, gyzykly bolar. Birinjilik bilen aýdasym gelýän zat, to, şto meniň indi aýtjak zatlarym ol meniň liçny öz şahsy pikirim. Siz ylalaşman bilersiňiz. Ylalaşybam bilersiňiz. Semmeda neme siziň özüňize bagly. Otaň eger birden ylalaşmasaňyzam neme meniň üstümi meni daşlamaň diýjek bolýan-a, köwüş atmaň, tapiçka zyňmaň meniň üstüme. Ol o tapiçka zyňmagam, daşlamagam abi obyçny kommentariýalarda çykýar, tak şto meni neme etmäň. Ur urmaň meni diýjek bolýan-a. Bu meniň pikirlerim. Ylalaşman bilersiňiz, eto vsё normalno, ylalaşmaň, problema dä. Meniňki diňe meniň öz Aýdaly bir durmuşym durmuşy tejribäm ýa-da şu başga adamlaryň tejribesinden gören nemäm bilen kak bir mnýen neme şu gören zatlamdan öwrenen zatlarym bilen baglanyşyklyda meniň pikirlerim bilemok şol garyndaşlamyzyň doganlamyzyň ýenelemmiziň joralamyzyň dostlamyzyň başyndan geçiren zatlara seredip şolardan sapak alyp öwrenen zatlarym. Ine, şeýle pikir edäýmeli-dä. Onsoň, şoň üçin meniň pikirim üçin meni ýigrenmäň. Indi şony diýjek bolýan. Ýigrenseňizem ýigrenip bilersiňiz, ýöne o zat adam pahyryň çigit ýaly göwni bar, kommentariýada meni daşlamaň diýjek bolýan. Ylalaşamok, çünki şeýle-şeýle diýip öz pikiriňem ýaz, pikiriňizem ýazyp bilersiňiz. Diskussiýadam edip bileris, debatam edip bileris diýen ýalyrakda, ylalaşman hem bileris, problema ýok. Tak, bolýar, şony şony ortadan aýraýyn diýdim. Her kimiň öz mneniýesi bar. Indi, men şu günki temada o zady gozgasym gelýär. Liçno özümiň gozgasym gelýän nemem, toý barada. Indi bizde, türkmenlerde Özüňiz bilýäňiz-ä, nädip uly edip toý etmeli, nädip illere görünmeli, hemme kişiden ökde çykmaly, baý görünmeli, öwünmeli, meselem-da, ine, ene-atalarymyzyň şol neme-de, nä, Dinden çyksaňam ilden çykma diýýärler-de. Olaram şomyka diýip, ýöne bir gözüni-başyny çykarýarlar. Häzir-ä neme bolupdyr? Maňa biri aýtdy. Ýetdi. Aşgabatda şeýle moda çykypdyr häzir. Gyzlar karoçi şu bir toý gijesinde üç sany köýnek çalyşýamyşlar. Püstäleyçi üç sany köýnek. Come on like nu indi amerikanyslar aýtýada come on diýýa da ladno tipa vy ço ofigeli şto li ana şonýalyrak manyda kakoý tam üç köýnek çalyşmak adam pahyr bara O birge zada sokulyp zat edip toý etjek bolup bir ogluny öýen öýerjek bolup bilýäňle ýaman heläk bolýa o galyňa bul bir töleýäň kag by galyň taraba o zat galyň gerekgä zat diýip näçe neme etseňem näçe gygyryp jar etseňem vsýravno galyňy ýatyrmaýalar sebäbi galyňy aýdaly gyzyň özi islemesedem hälki gyzyň ene atasy e ejes esasanam ejesi e ço tut Neme, lukawic diýen ýalyrak, neme, göni gürläliň, ejeler obyçno ýalan körügi diýen ýaly, gowy manyda, erbet manyda diýemok, ejeňde sögemok. Ejeler obyçno, aý, men gyzyma pylan çagalyň aljak, pylan çagalyň aljak diýen bolup, biraz şonýaly köpräk galyň almak isleýärler. Osaň, şeýdip gyzyň özi islemese-de, ejeleri obyçno galyňy köpräk almak isleýärler. Osaň, oglan pahyryň tarabyna agyrrak galyň salýarlar. I şeýdibem oglan tarabam o bergä zada girip galyňa pula bir tölemeli. Üstüsine-de ýşo şo gyz toýuň eýle-beýle zadyny tölemeli-da tam. Malyny getir diýer, ýagyny getir diýer bilemok tam matasyny, gyzylyny, belasyny, beterini şo zatlary getir diýer. Like Şo ona ýatyryp bolmaýa. Näçe ýatyrjak bolsaňam gyzyň özi islemesede syrano neme ejesi ýa roditelleri gyz tarap neme etmeýä. Masgara bolarys eýle beýle karoç illere görünmeli bar gaýgysy şol. Ozaň ony ýatyryp bolmaýa ýöne galyňy ýatyryp bolmasadam Men gyzlara neme etjek bolýan? Na, indi şu ýerde men gyzlara hasam ýüzlenjek bolýan. Oglanlara-da ýüzlenjek bolýan, elbetde, käbir oglanlar neme, o zat bolýar-da, takoý şowhuny, toý meýlisi halaýarlar-da. Olaram bir hili şowhunly, gowy, gymmat toý isleýärler. Okeý, düşünýän, hawa, želaniýaň zadyň bardyr. Ýöne şu gyzlara-da obraşýas edesim gelýär, oglanlara-da obraşýas edesim gelýär. Siz Uje galyňa näçe pul çykarýaňyzda toýa şonça pul çykarmak hökman dämika diýen. Sebäbi toý bara ladno tam toýy şowhunly geçirýäň eýtýäň beýtýäň gymmat aýjym aýdymçy çagyran bolýaň zat etýäň ýöne soň wideo zada çeken bolýaň eýle ladno o zatlar gowy zatlar ýöne şo wideo çekilen wideoň Bir görülse, bir, näme, bir hepde aýlanar-da garyndaşlaň arasynda. Bir hepdeläp görün, görüler. Ondan soň hemme kişiň ýatdan çykaryp gitýär şo wideony. Ondan soň sen, belki, käwagt, bilemok, bir on ýyldan bir gezek şo wideony görmegiň mümkin, ýöne olam neme, ýöne şol, şo wideony ýasamak üçin, şol gymmat toýy etmek üçin, e, çykaran bergileňňi welin, geljek on ýyllap, bäş ýyllap eşek ýaly işläp bermeli bolýar. Onsoň meniň diýjek bolýan zadym näme? Gaty gymmat toý etmeli dämika diýýän. Ol meniň pikirim, elbetde. Men, meselem, aýdaly, indi häzir-da, indi meň özüm näme, men häzir özüm, aýdaly, türkmen toý etjek bolsam-da, Türkmenistanda gowy edip özem, şykarny edip toý etjek bolsam, meniň özüm-ä liçno dört-bäş müň dollar pul çykarardym. Liçno özüm çykarjagym bilýän. Wot, Nu, men neme hakynda, neme manyda-da diýemok-laý, gyz hökmünde-de diýemok-da, umumy toýa çykjak, çykja, bä, toýa çykjak, çykarjak, çykdajym, y, türkmen dilini ýatdan çykarypdyryn, karoçe, neme, Toýa çykarjak çykdajym gdeta bäş müň dollar töwerek bolup biler. Çünki, oglan tarapdan al, ladno, alarsyň eýle-beýle kömegi, plýus ýşe özüňem gyz tarap, gyz satyp baýan bolmady şu wagta çenli. Gyz tarapdanam gaty kän pul çykýa. Onsoň, Şonam o zat gyzyň tarabam çykaryp şeýdi karoçi opşi gdeta dört bäş müň dollara çykardy toçna. Osaň men liçno şo puly çykarmazdym. Sebäbi şo ýerde bolýan zat näme bra şo köýnege neme eden bolýaň fata o zat eden bolýaň stoluňy oňaran bolýaň içgi alan bolýaň hökman super puper owadan zaly neme etmeli karoçi pul bary çykýa özem näme bir dört sagatlyk dabar üçin Pul baryny çykarýaň. I illeri kormit etýäň. Illeri kormit eden näme şo illeri iýdirýäň. Şo öwdürmek üçin iýdirýäň wot nämä gerek şol. Liçno meniň nemem. Okey gys sen gysykmy sen näme mi diýersiňiz ýok men gysyk däl. Men gysyk däl men ratsonalny adam men bir ozat näme şo men bir pragmatist Aýdaýynda, men gysyk däl, men gaýtam pul sowaganrak. Şeýle seretseň, ýöne men has näme, peýdaly zatlara pul sowmak isleýän. Meselem, häzir ine men öz toýuma, aýdaly, bäş müň dollar çykaranyndan, ýogsa men şo bäş müň dollary özüme pozwolijem edip bilýän, Hudaýa şükür, gül ýaly işim bar, Hudaýa şükür, aýlygymam erbetde. Tak što men ony özüme pozwolýajem edibilýän. Ýöne, men şol ok, toýuma bäş müň dollar çykaranyndan, Men öýde sadaka toý edip, to jest türkmen toý bolýar-a, sadaka takoý, sadaka toý edip, hälki bäş müň dollary jübime salyp, jyk näme ederdim? Syýahata giderdim. Çynymy aýtýan, men şol bäş müň dollary bar-a dört sagatlyk dabara üçin sowanymdan hälki bäş müň dollary jübime salardym-da, Ýoldaşym bilen gel Aziýa aýlanaly, gel Ýewropa aýlanaly diýip, medowy mesje giderdim. Sebäbi şo bäş müň dollara näçe ýurdy gezip bolýar, e tim bolýa Aziýada näçe ýurda gezip bolýar. Ýewropada elbetde köpüräk pul çykar, ptamuşda Ýewropa gymmadrak, ýöne ekonomiçnje ýaşasaň, puçemu by net? Tomusda zatda palatkada zatda ýatsaň может быть ekonom edip bolar. Ýöne Aziýada meselem men şo bäş müň dollara meniň bilýadim zadym bilen otelim ýenäm bilen men Taýlanda aýlanyp bilýän bilemok Laos Wýetnam tam ne znam Malaýziýa Indoneziýa Filippin Maldiw tam Mawriki meselem da ýa Şri Lanka ana ýa şo ýurtlara men aýlanyp bilýän şo bäş müň dollar şundan düşýä maňa. Onsoň men şobara dört saatlyk dabara üçin adamlary boşuna kormit etmek üçin bäş müň dollar çykaramdan özem diňe gyz toýa skajim takda men şo puly alyp ýoldaşym bilen Aziýa syýahat edenim gowy dämi näme? O liçno meniň pikirim da menä şöýderdim kak by men başgalary bilemok onsoň men diýjek bolýan zadym da to şto ine sizem ýaş ýaş bolsaň indi ýaş bolsaňyz ýöne siz ýaşsyňyz elbetde ýöne indi öýlenjek zat etjek bolsaňyzda indi şeýle planyňyz zadyňyz bar bolsun indi indiki ýyl öýlenmeli eýle beýle da lişniý pul çykarmaň diýjek bolýar sebäbi siz prosto wot realno wot adamy birinjiden a galyňa esasam oglan tarap boljak bolsaň galyňa bir çykarýaň üsti üstüne pula toýa da ýene pul çykarýaň wot nafyga nada o maşyny weze gül al eýt beýt puly seç like

Dünýägaraýşyň giňelýär meselemda. Osaň şon ýaly menem şo ýaşlary şoňa prizywat etýän. Eger siziň geljekde şo toýy zat plan etýän bolsaňyz lişni pul sowmaň. Realno wot sowmaň. Degenok çünki degenok wot prosta degenok. Eger siziň şon ýaly neme gyz tarap zadam gyzam söýgüliňiz zadyňyzam şun ýaly o zat bolsada aý ýome uly toý edesim melýä tam joramyňkydan gowy edesim melýä eýle beýle okey düşnükli zat hawa gyzlar käwagtlar şeýleräk neme zat edäýerler ýone belki siz şoňa düşündirip aýtsaňyz meselemda şeý diýseňiz ine men şu toýa aýdaly şu üç dört müň dollar çykaramdan meselem gel şu üç dört müň dollary ekonom edeli-de şo puly Alalyda tam Hytaýa syýahat etmäge gideli. Ýa-da tam bilemok, Italiýa syýahat etmäge gideli-dä tam bir aýlyk. Ýa ýene. Ana şonýalrakdy predlagat ediň, belki siziň şol söýgüli söýgüliňizem geljekki buduçşi žynaňyz zadyňyzam pikirini üýtgeder-de pikir eder, hä, men dört sagatlyk dabara üçin şo dört müň dollar, üç müň dollary sowasym gelýämi ýa Aýdaly, Türkiýäniň Men diýen ýerinde kurortda bir aýlap günüň aşanda ýanyp, her hili ýerlere gidip, Pamukkaleýa-da gidip aýlansam, o zat maňa has gowy bolarmy diýip, belki, olam logiçnyrak gyz bolsa, kellesini işledip, Hä, men ýyganym, dünýäni ýyganym gowy görýän diýip, belki, şo karara geler. Wot, şony diýjek boldum, o soň biz, siziň bilen men şu pikirimi paýlaşaýyn diýdim. Ä, toý barada meniň bolan pikirim şol. Sizem öz pikiriňizi kommentariýalarda ýazyp görüň. Ä, ýa, ýazyň, ýagny ýazyp bilersiňiz. Siz nähili pikir etýäňiz? Siz şony ederdiňizmi ýa nememi? Gyzyň zadyň göwnünden geçibilmän ýa öz ene-ataňyzyň göwnünden geçibilmän uly toý islärdiňizmi? Nähili seretýäňiz şo zada? Ýa-da siz eýýäm öýlenen bolsaňyz, meselem, siz şol, a, toýuňyza Çykaran çykdajylaňyzy integem berip börsüňizmi meselem bergileňizde osaň siz şoňa puşmanmy dämi onam ýazyp bilersiňiz çünki araňyzda öýlenenem bardyr elbetde çykanam bardyr osaň belki araňyzda puşman etýänem bardyr biz ýaly nemelere aýt aýdyň bizem siziň nemeleňizden tejribeleňizden öwreneliň toýy nädip etmelidigini. A, hawa, şony aýdaýyn diýdim, da. A, hawa, kommentariýalaryňyzam ýazyp bilersiňiz. Indiki wideoma çenli häzirlikçe men siziň bilen hoşlaşýan. Paka-paka.